Ũhoro witũ tũrĩ haha tũrĩ njamba tũrĩ ithuothe rĩ. Ũyũ haha nĩ awa maina wa karanja kana wa magũtũ mũragũri mũgĩkũyũ kana mũndũ mũgo mũthuri wa makĩria ma mĩaka igana rĩmwe na kuna na ũrĩa ũhurũkirio gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩamara kangĩma ũmũthĩ agĩcina ũmaraya no tunyani mũingĩ na ngai ciao cia reni

na irima rĩake rĩtienjagwo ta maya mangĩ kuona rĩkoragwo na ngobio nĩguo ndakahũrwo na tĩri nä ya kuonania ndakahårwo na tĩri ĩĩ koguo kũmũikiria tĩri kũmũgũtha naguo nĩ handũ ara- nĩ getha ahurũkio ti mbara ĩho nĩ kũmũhurũkia wa mũhurũkia arorete thome ang'etherete thome wake tondũ ti gũkua kua nĩ gũkomakoma koguo nĩ arĩroraga mũciĩ wake kĩroko ruoro rũgĩtema mũtigaĩria kahumbwo na matonyo make ma ũthamaki kuona mwĩrĩ wake ndũraigĩtwo mocarĩ amu ũraigĩtwo gwake mũciĩ kuma rĩrĩa ahurũkire kũringana na wendi wake na hau kũrutwo nja na nyĩmbo cia ũgĩkũyũ mwaria thutha wa ũngĩ Makaga na ũma na thayũ ũrĩa awa aratũraga athingataga, na kũũria rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũmakũrane kumana na arogi na kumana na mũngĩki, makiuga o mahunjagia ũhoro wa ma na wa ũndũire. Nĩ matũgarũraga rĩtwa magatwĩta mũngĩki. We are not part of any mũngĩki sect. ithuĩ tũrĩ a mĩhĩrĩga kenda mũiyũru rĩu marauga tondũ kaba- kathe- kathuri kau kao nĩ karakuĩrĩtwo kuona kũrĩa me gũtirĩ kũndũ tũrathi tũrĩ o gũkũ kĩrĩ nyaga na mĩano itũ no tũgwĩka atĩa na ũndũire no tũkũheana nĩ thayũ gũtirĩ ũndũ ũngĩtwaragia ithuĩ tiga wa ũndũire nĩ thayũ wona ngiuga thayũ kana thayũ kanjĩta mũngĩkĩ thutha ũcio makaringithia nyĩmbo merekeire irima-inĩ matongoretio nĩ arũme nao andũ anja magakorwo thutha othe mahumbĩrĩte mĩtwe nacio thigari cia mũndũ mũgo cikaingĩra irima thĩinĩ na kũmwanĩrĩria na kũmũkomia ngobio ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa irima rĩrĩ Na maarĩkia gũikia tĩri-rĩ, mũtumia wa mũkui akagĩra mĩano ĩrĩa mũndũ mũgoyo araragũraga nayo na kũmĩtwara mbĩrĩra-inĩ kũrĩa athikĩtwo nayo na njĩra ya mwanya ĩrĩa tũtanetĩkĩrio kũhũra mbica. Tondũ atũire arũagĩrĩra kĩgongona. Kĩgongona-rĩ, nĩ kĩĩ? Mũthuri ũyũ nĩwe ũratuonirie kahiũ gaka rĩ gaka karehaga rũrĩrĩ rĩ Wa- wathiĩ warua ũtuĩkaga mwĩki wa magongona wahikania tugaga tũtikwenda gũkũra tondũ ni- atĩ niĩ ndingĩenda gũkũra ndindengĩa nĩkuo ngĩanũragwo awa nĩaranĩkirwo akĩanũragwo Nĩaranĩk- nĩaranĩkirwo akĩanũragwo nĩaranĩkirwo akĩanũragwo nĩ ũndũ wa kĩĩ Ndare- ndarakinyĩtie mĩaka ya kwanĩkwo akĩanũragwo marĩkia gũthika mĩano mũtwe-inĩ wa mũndũ mũgo nĩ maigĩrĩire mahiga ma kamburo magemetio na marangi ma mĩhĩrĩga kenda na thutha ũcio kũhanda bendera ya mũthamaki ũyũ gatagatĩ ga kaburi yake na matũmĩra kagoto kairũ karĩa magũikagia kaburi igũrũ tarĩmo mahũa mao na magũgaikagia kũringana na mĩhĩrĩga yambĩrĩirio nĩ anjirũ o ũrĩa maumanĩte thutha nginya waicaka mũyũ kana warigia na hau nĩho twatirihĩra kĩrĩra kĩa mathiko ma mũndũ mũgo mũgĩkũyũ ũrĩa matabanagio niĩ mũnjirũ ndinakunga na no ndĩratuĩkania kĩrĩti na ũgĩ na kwenjerera kĩrĩra gĩa kĩhumo na ũndũire wa mũikarĩre wa mũgĩkũyũ mũndũ mũgo mũgĩkũyũ athikagwo na mĩano kana mĩthoko yake ya wĩra na ũguo no taguo awa maina wa magoto athikwo ũmũthĩ nĩ thigari ciake itũũra-inĩ rĩa kĩamara igego kangĩma kaũntĩ-inĩ ya mũrang'a wakĩigua kamũhu wangunyana nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ sera wa mbũi wa mwangi